Yeah, mekyerɛ obiara. Ɛyɛ me ara the North guy. Na mpakyɛw bɛyɛ three days ni meyɛ video concerning yɛn nua quotation master a ɔyɛ n'adwene sɛ ɛsɛ bi ɔpɛ sɛ ɔho errors in the Quran anaa ɔpɛ sɛ ɔho contradictions in the Quran because quotation master say nyamesom no te sɛ Kristofoɔ ne sɛbi Muslims eh, a sɛ yɛ books no errors bi wom na da biara wɔyɛ video a ɛyɛ m sɛ Bible no akyi na ɔbɔ saa na later ɔsee daabi ɛnyɛ Bible no nko ara na errors wom na ɛyɛ Quran no nso errors wom na mehu sɛ wɔayɛ video ɛyɛɛ nea ɔbɛtumi ayɛ biara sɛbi sɛ ɔbɛhu errors but mentumi hu error bi a ɔtumi spɔteɛ Na mesan kɔ mu no wɔ YouTube, mesan hu me nua quotation master wayɛ video concerning amotia sɛnea amotia wɔn si teɛ na ɛyɛ sɛ saa video no ɔne ɛɛ eh, kofi adoma nwanwani Nea na ɔwɔ adom no, ɔno ɔne no na ɛsɛ bi. Saa video no, Kofi bisa no questions na ɔno nso yi ano. Na nea ɔkaeɛ ne sɛ, sɛbi Amotia, wɔn wɔ hɔ. Na ɔno no, sɛbi ɔse Kristosom ne Islamsom no nyinaa ɔngye ndi. Na sɛbi ya yɛ yɛn nananom, yɛn nananom sɛbi wɔn som no na ɔpɛ. Nti for that matter no, n'adwene yɛ no sɛ sɛbi Ɔno ɔnim amotia mu nsɛm sen obiara, but ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Hwɛ, me, meyɛ Muslim. Meyɛ Muslim. Menim amotia mu nsɛm. But ɛno nkyerɛ me sɛ me nso ma amotia. Anaa ɛno nso nkyerɛ me sɛ amotia na ɛbɛ solve me problem. Anaa me hwee nkyerɛ me sɛ sɛbi ansa na mebɛyɛ yie no anaa adeɛ a mepɛ no Eh a motiɛ na yɛde bɛma me ansa na mahu because quotation master ne kasa nim no ɔse ɔbɛ ɔbɛ follow saa eh, demons yi ana ɔbɛ follow saa dwarf saa because ɔhwehwɛ biribi sɛ ɔmo de ama na na wɔagyae eh, na wɔagyae we wohwɛ a hwɛ these people can never help you amotia they can't help you till the end. because amotia ɛne nipa eh yɛwɔ problem yɛyɛ problem because they were there before us ɛna na sɛbi nyankopɔn pɛ wɔn asam ɛsen yɛn sometime bi na nyankopɔn bɔɔ nipa wie yɛ no ɛna sɛbi yɛne wɔn ntawantawa ɛbaa yɛn ntɛm sɛ wahu na amotia biara amotia biara sɛ ɔyɛ which type anaa ɔyɛ which type ɛyɛ satan ɛne the first woman Nyankopɔn ever created dey created this amotiafoɔ. There was one woman a sɛbi yɛfrɛ no Lithith, Lilith, anaa Leila, let's say. I don't know but yɛn no yɛyɛ frɛ no Leila. Na ɛkyerɛ sɛ, night anaa dark. Saa na Nyankopɔn bɔɔ saa eh, saa din wei na Nyankopɔn de ba de bɔɔ saa ɔbaa wei. Na ɔno nso wɔ heaven a sɛbi ɔnyɛ nipa, but ɔno nso na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ bi a Nyankopɔn abɔ no. Na ebinom se na saa woman yi, na sɛbi o, na ɔno na sɛbi ɔyɛ Adam ne first wife, but me se daabi, na Adam na sɛnea Nyankopɔn se bɔɔ Adam no, na ɛyɛ different from that woman. Sɛ wahu? Nti later no, saa woman yi, pɛ sɛ like ɔyɛ some kind of arrogance bi ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye orders from nyankopɔn nti ɛma no ayi ne ho ɛfiri sɛbio ɛɛ ɛɛ sɛbi angels a wɔn som nyame ho ɛna ɔkɔ hyɛɛ baabi sɛbi nimdeɛfoɔ se saa woman yi ɛna satan ankasa a yɛnim no satan yi ɔno no kɔ daeɛ ɛna ɔmo wowoo dwarfs ne different kinds of angels a eh sorry different kinds of amotia a yɛn yɛnim wɔ asase wei so no na quotation master sei sɛbi sɛ yɛka dwarfs a anaa yɛka amotia a amanfo fi sɛ ɔmo yɛ nea ɔmo yɛ short short ones no nkoa a ɔmo nan adane adane dane no na meka kyerɛ obiara obie ni hɔ nom a ɔbɛtumi ahu amotia Obia ni hɔ. Nea wɔn si wɔn yɛ short short ones na wɔn wɔn nan san dane dane no kɔ. Ɛyɛ story. Ɛyɛ story. Obia nhu bi da. Obia nhu amotia da. Na nipa ontumi nhu amotia. Na sɛbi yɛn yɛ nananom. Me me ntumi nka sɛ obi nana. Me me fiefoɔ. Ɛyɛ wɔn frɛ amotia. Na wɔn ba a wɔn nhu amotia no o. But wɔn te wɔn nka. Wɔn ne wɔn communicate. Sɛ wote aseɛ. Wɔn wɔn ni amotia no. ɔmo communicate but they don't see them me me nana se ɔne ɔmo bɔ nkɔmɔ ɔyɛ bibia ba ɔnhu ɔm ɔnhu sɛ na ɔmo fɔm si teɛ sɛ wahu ɔntimi hu sɛ ɔmo yɛ yellow sɛ green o sɛ ɔmo waw but quotation master se ɛɛ eh, amo tia ɔmo yɛ tenten gram ei mo tia bie ni hɔ nom a sɛ bi ɔyɛ tenten gram ɔntimi hu no me se ɔntumi hu amo tia. sɛ wahu nti a motia no ɔmo wɔ hɔ nom different different kinds with respect to nea dwumadie a ɔmo di ebi mo wɔ hɔ nom a sɛbi ɔmo deɛ ɔmo di ntawantawa ɛba sɛbi nnipa ntɛm sɛ na ɛbɛyɛ a mo bɛku sɛ wahu ɔmo dwuma ano no nea ɔmo yɛ ano nom ɛna ebi mo nso wɔ hɔ na motia bi nso wɔ hɔ nom a ɔmo ma ɔyɛ dwaman sɛ wote aseɛ wohu bɛrima bi a ɔkɔn dɔ no anaa wohu ɔbaa bi a ɔkɔn dɔ no na ɛnyɛ yɛn nnipa nyinaa na motia bɛtumi ayɛ bibi Sɛ wahu sɛ woma wo ho kwan a, ama otia, obetumi ayɛ, obetumi adi wo ayɛ adwuma. Saa na adeɛ no teɛ. Akɔyɛ te sɛ wote hɔ, wompɛ sɛ wobɛyɛ fitter, anaa wompɛ sɛ wobɛyɛ mechanic, na sɛ bi all of a sudden, na sɛ bi wo fixe cars. It's not possible. Ɛyɛ sɛ wotumi kɔ akɔsua sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfix, wobɛ fixe cars. Saa na adeɛ no teɛ. Sɛ woankorɔse ama otia, wɔn line a, wɔn nso wɔntumi nyɛ wo bɔne, anaa wɔntumi nyɛ wo biribiara. Yɛwɔ ama otia nom places a wɔn wɔ for instance ɛɛ dwaeɛ mu ɛdwaeɛ yɛn fa no sɛ ɔwɔ fie odwaeɛ no a ɔwɔ asi no amotia can be there ɛɛ amotia ɔbɛtumi abɛ reside ɛwɔ fie hɔnom ɛwɔ dwaeɛ no mu baa wohu no baa de bia wokɔ akɔ dware mpakyɛw ma mu nsuro because ɔntumi nyɛ ɔhwee nyame kan sɛbi obi bɛka sɛ a ah, dwaeɛ mu na wɔn wɔ dɛn deɛ mesuro daabi wɔn ntumi nyɛ ɔhwee wɔn ohun nwi no Nnipa, yɛn ho nwin a ɛwɔ hɔnom no, ɛrekata yɛn so so so much because amotia ɔmo hwɛ nipa a ɛsan sɛ ɛnwin no wɔ yɛn ho no ɔmo ho yɛ ɔmo ho nipa as a very big object a sɛbi ɔntumi mbɛn na yɛ yɛ yɛ nwin no ɛyɛ big big big big ones ma ɔmo ɛn eh, ɛsoso na akɔyɛ te sɛ yɛ hooks sɛ ɔba abɛkyew a saa hooks no ɛbɛtumi awowɔ no nti ɔntumi nyɛ ɔhwee na mo a motaa yiyi mo ani akyi awo a sɛbi otumi de blade twerɛtwerɛ oho obody ho like nwi no mepakyɛw you are inviting yourself for jeans eh woedi oho ɛma jeans sɛ ɔmo yusu nti sɛbi ofie adwaeɛ no they can be there toilet ofie toilet na awɔasi no a otumi kɔ toilet akɔyɛ nea ɔbɛyɛ no ɔmo wɔ hɔ nom ana public toilet a yɛasi a ɛhɔ yɛ quiet no They can be there. Yɛwɔ amɔtia bi mu nso a wɔwɔ sɛbi asieyɛ, asieyɛ, na saa amɔtiafoɔ wei no ɛna wɔn sɛbi wɔtumi dane anaa wɔtumi take in the form of dead person. Yɛmfa no sɛ obi awu na sɛbi o amɔtia wei bɛtumi adane saa nipa no, ɔbɛtumi ayɛ ne ho akyɛngyi ne ho te sɛ nipa no. Ɛno na sɛbi yɛn no yɛsi yɛwɔ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ obi wa ghost anaa sɛbi I don't know how we call it. yɛse ɛɛ ghost ghost anaasɛ bi obi awu na yɛasɛ ho sɛ yɛn ho nipa no ɛyɛ saa moteɛ no ɔmo na ɔmo taa yɛ saa adeɛ no na sɛbi sɛ wowura wowura sɛbi esie a ɛsɛ woyɛ very careful ɛsɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ wopɛ sɛ sɛ wobɛwura ɛɛ toilet a ɛsɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ wopɛ sɛ wobɛwura ɛɛ sɛbi eh, dwaeɛ mu a, ɛyɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ na amotia no, they are in these places. Another place bi a sɛbi amotia ɛbɛtumi a exist ɛyɛ fie a wɔasi. Sɛbi wɔ aburokyire ɛna wɔasi fie na fie yi si hɔ nom a ɔbea ntim ɛno nso nyɛ amotia bɛtumi a inhabit. They can take control of that house. Na sɛbi o, ɔbea a ɔbɛtena no mu, ɔbɛtumi aha no. Anaa sɛbi wo a ɔbɛtena no, da bi a ɔbɛyare saa. Nti mo sisi fie a, mo ntrae paa sɛ sɛbi o, mobɛpɛ amanfo na ɔmo ntena fie nom mma wo. Na another place bi a sɛbi amotia ɛbɛtumi a stay ɛyɛ sɛbi kuro a sɛbi amanfoɔ ɛsisi sisi adan na sɛbi na yɛgyae asase bi na ɛwɔ kuro no finfin ɛkuro no finfin nti wo kurom sɛ wotumi ho sɛ asase bi da wo kuro no finfin yɛnsiiɛ a yɛtɔn ma wo a ɛntɔ because saa place wei amotia no they can take it eh ɔmo bɛtumi agye afa they are there. ɛnyɛ sɛ wɔn bɛtumi agye afa wɔn agye afa dada because yɛasie sisi a yɛagya ɛno ase hɔnom no wɔn nyinaa ba a ɛhɔnom na wɔn ba abɛlande na sɛbi ɛhɔnom koraa wɔn tumi si wɔn he wɔn leader ɛwɔ hɔnom a sɛbi wopɛ sɛ osi osi wɔ saa saase no so a wɔn bɛtumi ahaw sɛbi osika wɔn bɛtumi ahye no anaa wɔbɛsi dan no awie no na dan no ɛwɔ maa na dan no ahye na dan no ahye Places a sɛbi amotia bɛtumi san kɔtena yɛ baabi a yɛde ayɛ fitrin shop. Fitrin shop because amotia no bebree wɔn pɛ oil oil eh, dirty oil nea asosɔ sosɔ agu fam no ɛno na wɔn pɛ because most of them no wɔn wɔ po ase na wɔn ne this kind of things na ɛwɔ hɔ nom nti wɔn nso ba asase so na wɔn hu adeɛ like this a wɔn adwene yɛ wɔn sɛ sɛbi ɛwɔ mu a Sɛbi oil yi betumi ayɛ dɛn? Ebetumi afi like oil no betumi afiri saa asase no mu aba. Nti baabi a fitafoɔ de ayɛ fitiri shop no, amotiɛfoɔ betumi aba abɛ settle hɔnom nso because wɔn adwene yɛ wɔn sɛ sɛ na oil yi asosɔ sosɔ sosɔ hɔnom no ɛyɛ dɛn a sɛbi eh, oil yi ebetumi apue firi hɔ because ɛno na wɔn pɛ. Nti sɛbi tɛ sɛ nea mekɛn Fa wa, fa wa, fa w'adwene to fam na bisa wo ho, Wo kurom hɔ nom, baabi a na yɛde yɛ fitiri shop no, up till now, yɛasi fie wɔ hɔ nom? Wo dɛ hwɛ, hwehwɛ ma me. Baabi a na yɛde ayɛ mechanic shop ɛ, wɔ wo kurom hɔ nom no, yɛasi fie wɔ hɔ anaa yɛasi dan bi wɔ hɔ? Wontumi nsi. Hwɛ, wei a meka yɛ, wo deɛ wobɛtumi akyɛlɛngye me. Wo deɛ tena ase, okurom, tena ase, mo kurom hɔ no, baabi a fitiri hyɛ ɔwɔ hɔ biara, tena ase na bisa wo ho sɛ, yɛtumi si dan wɔ hɔ? Anaasɛ bi, baabi a na ɛyɛ fitiri shop, sisi a yɛde hɔnom ayɛ fie. Ɛnhyɛ da wontumi nhu, anaasɛ wohu koraa a, saa fie no, ɛnkyɛ biara ɛbɛbubu. Ɛbɛbubu. Nti sɛ yɛmfa no sɛ mechanics abɛgye wɔ asase yɛpɛ sɛ yɛtena ha yɛ adwuma kakra na sɛ bi wobɛsi a na woapam yɛn na wo nso wode ama wɔn. Me, me na meka kyerɛ wo. Sɛ woanyere wo ho a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi asi wo dan wɔ saa asase no so. Because sɛ wɔn nya start a, dirty oil yi, ɛbɛhwiehwie agu hɔ. Eh, ɛbɛhwiehwie agu saa asase no so. Na amoteɛ no, wɔn nso ba asase so a, na wɔn bɛhu a, No wɔn a bɛ surrounder hɔ because wɔn adwene yɛ wɔn sɛ aha nso sɛ oil bɛtumi aba because most of these people no wɔn firi ɛpo ase na oil no nso firi hɔ nti wɔn adwene yɛ wɔn sɛ at least maybe saa oil yɛ bɛtumi apiepie firi hɔ nom na wɔn aka wɔ hɔ nom a nti wɔn aka wɔ hɔ nom na wɔpɛ sɛ wɔsi a eh wɔn wɔn nso fight wo spiritually na wɔn ahye wɔ sika sɛ wɔn anhye wɔ sika koraa na wɔsi wo bɛyɛ a eh wɔn bɛma wɔ arezi dan no eh afei na ɛsi hɔ, ɛsi hɔ, wobɛhu na dan no nyinaa abubu, na abubu. Sɛ obi tumi si ɛbi wɔ mechanic shop bi a, eh, me challenge wo. Tena ase, din na observe saa building no, anaa saa house no, na hwɛ nea ɛbɛsi in the future. Ɛbɛhye, ɛbɛhye. Sɛ fie no ahye a, eh, biribi bɛsi wɔ fie hɔ. Da biara obi bɛwu wɔ hɔ. Wobɛhu sɛ obi abɛtenam na obi awu. Ɛwɔ mu a, fie wura no koraa ne ma. Ana ɔno ɔno na ne brothers ana ne sisters ne sisters a wɔte fie hɔnom ɛyɛ ana wɔn wu na wɔn wu ɛyɛ a wɔteɛ no wɔn adwuma no no sɛ wɔahu na sɛbi ɛyɛ sɛ nipa wotumi di ohun mu a wɔteɛ sɛ ɔmboa wo daabi amotia they can never help any human being they can never help any human being mika sɛ they can never help ne sɛ eh help yɛ sɛbi Wadi me akɔ sukuu, mawie university na me nsa aka me degree. Ɛyɛ help no no. Sɛ wɔahu degree yɛ bɛwɔ hɔ, certificate no wɔ hɔ. Anytime bi a mepɛ adwuma bi a na ma use apply. Na wɔn afa me. Certificate obi ani a obetumi agye afiri me nsam. Akyi sɛ meyɛ den, mefiri mu. But sɛbi mmoa a sɛbi obi bɛboa wo anaa motia bɛboa wo na ɛyɛ sika. Masa wei ɛnyɛ help. Ɛnyɛ help. Sika no. ɛbɛtumi ahye. Sika no, ɛbɛtumi asa. Sika no, ɔbɛtumi adoa de wo akɔto nsɔhwɛ mu a sɛbi ɔhwɛ yi a ɛ wiase wei nyinaa wo na wobɛyɛ the most eh, I don't know me ho how a mbɛka no wɔtwi mu eh, wo na wiase wei obiara bɛtu mpɔn se o. eh wo na wobɛ wretched person alive sɛ wahu nti sɛbi me brother quotation master say saa amotia no anaa eh, jeans no ɔno like ɔdi ɔmo akyi for the for the for some time because ɔhia adeɛ bi sɛ ɔmo tumi yɛ ma na awie a ansa na ɔbɛgyae ɔmo akyi di anaa ansa na ɔbɛgyae sɛ ɔndi ɔmo akyi biom ɛdɛ na ɔmo atumi ayɛ ama nipa they can't do anything for you. Ama ɔnti a, ɔntumi nyɛ hwee mma wo. Ɔntumi nyɛ hwee. Wo kasa ne mu video no, ampa, nea wokaa sɛ sɛbi, yɛwɔ a motia Muslims, yɛwɔ a motia eh, Christians, yɛwɔ a motia different different, ɛno deɛ na yɛ nokorɛ. Na waka nokorɛ paa, yɛ true, because yɛnim, because yɛn, yɛn, yɛafrɛ a motia da o, na yɛ abisa no sɛ, like ne religion, ɛyɛ dɛn? Ɛna ɔka kyerɛ yɛn sɛ sɛbi Abraham ɔde faith bi baeɛ, wɔn, na ɔyɛ bia, Na rmotia bi nso, yɛafrɛ no da, ɛna ɔsee sɛbi ɔno, Solomon, na ɔgye no di, na ne nananom sɛɛvee Solomon. Na sɛbi, nea mekɛn, Quotation Master, ebia wonfrɛɛ bi da. Sɛ wɔafrɛ bi da deɛ a, ebia yɛn nyinaa no, eh, yɛfrɛ bi. But still no, me, meyɛ Muslim. I believe in the jinns. Megye di sɛ wɔwɔ hɔ, but mensom wɔn, ɛna mensom wɔn da, because wɔn nso yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ. Wɔn nso yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ te sɛ nnipa. Me koraa mehu no sɛ nnipa, sɛ wosum wo yɔnko nnipa koraa ɛho, ɛho, ɛso wɔ mfasoɔ ɛsen sɛ wobɛsum amotia. Medɔ Nyame. Sɛ wosum wo yɔnko nnipa a wohu no se Mesasɛmesi ni a wosom no, ɛno wɔ mfasoɔ, ɛno koraa ɛ, ɛ, ɛ, like ɛma wo kyerɛ sɛ sɛbi wowɔ nyansa. But sɛbi adeɛ a wonnim no, wonhuu no da. Though wohu sɛ ɔwɔ hɔ. Sɛ wote aseɛ? Ɔntumi nhaame wo. Ɔntumi nku wo mfiri wiase. Amotia ntumi nku nipa mfiri wiase. Te sɛ sɛna Nyankopɔn ku yɛn yi. Amotia, ɔntumi nku yɛn mfiri wiase. Eh, na sɛ bi, mese, mbɛ, mbɛ, m, like, meba abɛsom amotia. Amotia, ɔntumi nkum nipa o. Daabi. Ɔmo ntumi. But they can fight among themselves. Eh? Sɛ na nipa ontimi nku mu a motia a obetumi aku wo nyɔnko nipa yi saa na motia nso they they fight ɔmo nso ɛyɛ a ɔmo kɔ war eh among themselves na motia no na motia no ebi mo se ɔmo deɛ bones ɛna ɔmo we dumpe a sɛbi yɛawe a yɛato atwene no ɛno na ɔmo pɛ na motia bi nso se ɔno nantwie no nufo nsuo no ɛno ɛna ɔmo pɛ sɛ wahu nti wopɛ sɛ sɛbi da biara wo ne ɔmo Ebi mu o, mo te ebi mu na meka. Sɛ wopɛ sɛ da biara wo ne wɔn bɔ nkɔmmɔ anaa sɛ bi wɔba abɛyɛ dɛn, wɔba abɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma a ɛkɔ a, da biara no, fa calabash na fa saa nufosuo yi gu mu na wɔn akyerɛ wo baabi a wode bɛkɔ akɔgu. Da biara wɔbɛba, wode ahwie adeɛ no gu mu, within let's say two hours, wobɛkɔ na asa. Wobɛkɔ na saa milk no na asa. Hwɛ! They will use all. Meanwhile nso wonhu sɛ sɛbi wɔn asaranda saa calabash yi but ɛbɛsa. Sɛ wote aseɛ? Good. Na sɛbi ɛyɛ compulsory sɛ nnipa wobɛhu sɛ yɛn ho wɔn nte. Wɔn yɛ powerful than human beings. Yes, wɔn yɛ powerful than human beings in a way sɛ they, uh, we can't see them but they can see us. Ɛno na ɛyɛ problem no. They can see us but we can't see them. Ɛno na ɛyɛ problem no. But they can't harm human beings. Sɛ ebi a ɔte hɔ na mote adi some something bi na wɔde ba abɛwɔ wo sekan na wɔba daabi ɛnyɛ possible. Na wɔn nso sɛ na wɔn si yɛ wɔn adwuma ɛyɛ different from we human. Sometimes wobɛhu nipa na ɔtan wo kɛkɛ because of onim deɛ nti anaasɛ bi ho ayɛ fɛ nti ɔmpɛ w'asɛm anaasɛ bi woka nokorɛ nti ɔmpɛ w'asɛm anaa nneɛma a ɔka anaa nsɛm nsensɛm a ɔka eh, wo combat no anaa you try to you know argue with him sɛ nea ɔka no nyɛ nti na ɔmpɛ w'asɛm amo tia ɔmo nti saa ɔmo deɛ ɔmo nti saa but ansa na amo tia ɔbɛsɔre atia wo nipa no na sɛbi ɛnam nea woyɛɛ for instance yɛmfa no sɛ woaba mi hɔ sɛ sɛbi eh, wowɔ business bi wɔ ha sei, na makɔtam me sika bɛyɛ 200 million de abrɛ wo. Na later no, yɛn ho sɛ sɛbi asɛm wei na ntorɔ na woyɛɛ ɛbɛ diiɛ agye me sika di kɔɛ. Na adeɛ wei ma follow fa fa me sika ma me a wo nso hɛn, ɛnyɛ adeɛ a ɔpɛ sɛ ɔde ma me. Ma yɛ nea mbɛyɛ biaa. Later koraa me se sɛbi sika yi sɛ wontumi nyɛ no nyina wo deɛ wo deɛ ma me half. But still, woayɛ w'adwene sɛ womfa mma me. Meanwhile nso wowɔ sika no, womfa mma me. Me nso menhu how a mbɛyɛ Mɛtrae sɛ mɛkɔ akɔhu people a sɛbi ɔmo ne amotia yi ɔmo kasa. Akwaa wei sei na ɔmo yɛ mpɛ mpɛ sɛ mo hye ne sika. Na amotia yi they can help in doing all these things. Eh? To, to spoil your money no, ɔmo nim sɛ na ɔmo bɛyɛ, ɔmo bɛtumi ama gya ahye ofie. Ɛgya, ɛbɛtumi aba abɛhye ofie. Ɔmo bɛyɛ, but ɔmo nso bɛ follow nokorɛ a ɛwɔ asɛm no a meba abɛka no. So ɔmo nso hwɛ na ɛnyɛ nokorɛ. mamfa sika bi amma wo na meyɛ saa a, wɔbɛka sɛ, Ei, masa. Hwɛ, nipa koro a ɔkɔhuu no koraa ɔyɛ koraa ɛmbam, ɛnyɛ adwuma. Ba saa moteɛ no, wɔn nso ahu sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛbi, ɛɛ, ampa sɛ wa, wagye me sika na wɔmpɛ sɛ wɔbɛtua, na ampa nso ɔwɔ sika no na wɔmpɛ sɛ wɔbɛtua a, hwɛ, wɔbɛtumi ahye ne fie. Sɛ ɔkuta car anaa ɔkuta any moving thing a, they can spoil it. They can even decide to put some kind of sickness uh, uh, uh, within his family. Sɛbi, obi a sɛbi o, Ɛɛ, saa nnipa yi, wɔpɛ no asɛm paa. Wɔbɛtumi adi saa yareɛ de abɛto nnipa no, nnipa no. Na saa yareɛ wei, it's going to be a fake one. It's not going to be the real one. It's not going to be deɛ Nyankopɔn yɛ no. Nti na ɛkyerɛ sɛ saa yareɛ no a wɔde bɛto nnipa so no, eh, it can be cured. Eh, it can be cured. Yɛwɔ nimdiefoɔ wɔn nso bɛhu sɛ, eh, adeɛ wei yɛ mo, mo tiafoɔ adwuma, don't worry. Na wɔn nso ayɛ ama biribi anom. na ɔmo nso ama biribi as biribi asra na saa adeɛ wei akɔ but nea Nyankopɔn de bɛtoo no yareɛ a Nyankopɔn de bɛtoo mu no oboa no amount of prayers no amount of anything can change it but maybe o prayers may even reduce something for you but ɛntumi nto aseɛ ɛmma wo te sɛ sɛ na amanfo ɛtumi yɛ sɛ hwɛ ansa na ɔbi bɛka kyerɛ wo sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ ma wo na biribi nyira mfiri wo mu masa na saa adeɛ no ɔmo a na ɔmo aplante wɔ wo mu they know about it wɔn yɛ awɛ sɛ sɛbi adeɛ sei na ɛteɛ nti yɛmfa nyiyɛ nipa ɛyɛ dɛn amanfo bɛba yɛ hɔ na yɛayɛ na wɔn yɛ ana aba wɔn yɛ ana mo de aba na wɔn wɔayɛ ne ɔbɛɛ na sɛbi ohun atɔ ne nyinaa ɛyɛ amotia wɔn adwuma no no sɛ wɔn quotation master waka nea ɔbɛtumi aka na nea me nso mi kan ɛsɛ sɛ wode ka wode ka ho. There are a lot of things a mɛtumi aka ɛfa sɛbi amotia ho. Menim amotia ho nsɛm paa. Na ɛno nso nkyerɛ sɛ I should go and worship them. Daabi, menhu mensom wɔn because wɔn nso yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ. Wɔn nso yɛ sɛbi o, Nyankopɔn nso abɔ amotia no sɛ sɛbi wɔbɛhu Nyankopɔn. te sɛ yɛn nnipa, yɛn nyinaa bɛsom Nyankopɔn. Na quotation master, mekyia wo. Nea mekaeɛ no, sɛ ntɔmatwɛntorɔ bi wɔ baabi a, wowɔ hɔ, wo nso wobɛtumi aka nea wobɛka ɛfa Amotia wɔn ho. Na Amotia no, anaa Mmotia no, ɛnyɛ sɛ sɛbi wiase hɔnom kɛkɛ na wɔwɔ, anaa baabi a yɛte yi nko na wɔwɔ. Ɛbinom wɔ nsuom, Wɔteɛ no bi wɔ nsuo mu, na wɔn deɛ ne sɛ nsuo no ara ase, nsuo ase na wɔbɔ wɔn bra. Ebinom nso wɔ desert mu te sɛ Arabian side hɔnom baabi a desert wɔ no, wɔn nso wɔ hɔnom saa sɛbi wɔn nso baabi a wɔn wɔ no no. Nti po ɛpo mu like sea mu amotia. Ɛna desert mu a motia ɔmo ntaa nhyia eh ɔmo ntaa nhyia they are against each other sɛ wahu ɔmo they are powerful than the other sɛ ɔte aseɛ nti nea meka ayɛ no sɛ sɛbi quotation master sɛ manka no korɛ a biebie mu ma me ba sɛ nokorɛ ɛna maka a ayɛ sɛ wotumi ho sɛ eh Me no me nso me tia mo tia ase but still me yɛ Muslim sɛ wo deɛ wo feel sɛ wo tia mo tia ase nti na wo nyɛ Christian na wo nyɛ Muslim a na sɛbi wo wɔ problem because eh ɛno nkyerɛ sɛ wo wo wo wo wo som yɛ nana foɔ no nti ɛno na ɛbɛ ma wo ahu sɛ na amo tia ɔmo se teɛ daabi me nsom yɛ nana mo nsom no but me nim a mo tia mo nsɛm papapapapa cause me fie foɔ eh me fie foɔ ɔmo yɛ paa me si ɔmo yɛ paa na sɛbi sɛ ɔpɛ sɛ misa kyerɛ mo in details names of amotia eh the names of amotia their female names male names wɔn sɛbi wɔn engineers names sɛbi wopɛ sɛ ɔyɛ good engineer wopɛ sɛ ɔyɛ cars yɛwɔ amoti a wobɛtumi afrɛ no a wɔbɛboa wɔ so many things mu sɛ wopɛ sɛ woyɛ well versed in technology eh yɛwɔ amotia a wɔbɛtumi aguide wo sɛ wote ase sɛ wopɛ sɛ wowɔ sika sika sɛbi wowɔ sika yɛwɔ amotia ne din wɔn na ɔyɛ wɔn chief a wɔbɛtumi akyerɛ wo wobɛtumi abɔ ne din anaa wɔbɛ like wobɛtumtum no da biara na sɛbi ɔyɛ ways sɛnea ɛbɛyɛ a Wo nsa betumi ayɛ dɛn? Wo nsa betumi aka sika anaa anything bi a sɛbi wopɛ. Sɛ sɛbi sɛ wokɔ mallam bi hɔ anaa woakɔ ɔsɔfo bi hɔ anaa ɔsɔfo bi anaa mallam bi se ɔkyena anaa three days time anaa in three months time wei bɛsi a eh most at times ɛyɛ this a motia ɔmo na ɔmo de saa informations no ɛne ɛde ba. Aden ɔmo hu saa information no wɔ he? Sɛ Nyankopɔn wayɛ ne nhyehyɛeɛ a eh i angels no ɔmo yɛ aware ɛna heavens no heavens nyankopɔn akreti heaven heaven up to seven na heaven biara mu angels wɔ hɔ nti nyankopɔn sɛ wayɛ ne plan a ɔma angels ayɛ aware na sɛ nyɛ angels yɛ aware a na ɔmo discuss sɛ angels ne discuss sɛ nyankopɔn wɔse ɔkyena aha ɛbɛhye na nsuo tɔ a na ahye na, na like na ɛgya ɛhye Mo tia yi omo discuss eh sorry eh angels ni discuss ya na mo tia yi most of them they are able to enter the heavens amo tia ni bi they can enter heavens sɛ na sɛ bi yɛ nipa yɛ timi bɔ wura planets nim no omo so tumi yɛ saa nti omo bɔ wura mu a na omo timi ti nsam a angels ka na omo so de aba asase wei so na omo de akɔ ma malam foɔ ɛne sɔfo foɔ ɛne sɛ bi ɛne other human beings bi a sɛ bi omo ni omo bɔ omo bra no Na ɔmo nso aka akyerɛ ɔmo sɛ, Eh, in four days time, yɛate sɛ sei bɛsi, sei bɛsi. Na ɔmo nso de abɛka. Ampa nso wobɛhu sɛ na adeɛ no ayɛ dɛn? Na asi. Hwɛ, nea ɔmo nim asɛm wei, eh, some time ago, Ghana ha, nsuo tɔɔɛ, ɛna agya hyeeɛ. Sɛ wote aseɛ, agya ɛhye wɔ Nkran, but na nsuo retɔ. Na Nɔf, Nɔf, hmm, papa bi, ɔkaa sɛ this year, This year biribi bɛsi wɔ Ghana ha na ahenfo mbɔ mpaeɛ ɛwɔ saa adeɛ no ho na saa adeɛ wei no ɛbɛyɛ hu because Nyankopɔn ɔbɛma nsuo atɔ na nsuo no tɔ no ɛgya nso bɛhye nti amanfo koraa ndia they don't understand ah ɛɛ eh, sɛ nsuo bɛtɔ anaa ɛgya no nso ba sɛ nsuo no ɛbɛdom no nti asam wei deɛ ɛnyɛ anything bia no knowing sɛ Accra, nea esiiɛ no, ɛna ɔno huiɛ no, ɔkae wɔ North, ba obi amfa amba TV so, ba yɛn no yɛteeɛ. Ba adeɛ no sii wieeɛ no, ansa na yɛn yɛhuu sɛ sɛbi nea papa no ka no, asɛm wei ɛna na ɔhuiɛ a na ɔka no. Nti sɛ wohu sɛ Mallam anaa asɔfo, ɔsɔfo, anaasɛ sɛbi ɔdensini bi ɛka asɛm a three days time wei bɛsi, ɛɛ five days time wei bɛyɛ, ɛna ɛnyɛ anything biara. Ɛyɛ a moteɛ no, nea wɔte bɔ wura heavens no, wɔkɔ a na wɔte nea angels ka no, na wɔn nso de abɛyɛ dɛn? Ɛba bɛka kyerɛ amanfo wɔ asase wei so. Na mekyia obiara. Nea mekaeɛ a manka no yie, momfa nkyɛ me. Na quotation master, mekyia wo. me ne wo ko ɛ, yɛn nyinaa yɛkyerɛ yɛn adwen anaa sɛbi yɛsua, yɛsuasua. Sɛ wahu. Sɛ wo, wɔ videos no me, me bobɔ bobɔ no nyinaa, nea mbehu a sɛbi wobɛka asɛm a ɛ, wo nhyɛ da ntia, wo nhyɛ da nklɛe no yie, cos woaka sɛ genes, dwarfs, but wo ntumi nkyerɛ yɛn nea ɔmo di. Woantumi ankyerɛ yɛn baabi a ɔmo woɔ, sɛ ebia eh, ɔmo te henfa, you are not able to tell us. Sɛ wahu. Enti nea me kae no quotation mark sɛ manka no yie a fakyɛ me na sɛbi sɛ wo pɛ sɛ sɛbi me ne wo yɛ trɔ trɔ adwen ɛfa mmoteɛ no ho a me me me wɔ hɔ me me nsuma mo ɛna me nso me hu sɛ they can't harm me eh they can't harm me sɛ na wo feel sɛ obi antimi yɛ ɔhwee no saa na me hu no but me me twɛdi ampɔn nyankopɔn eh kwaa me twɛdi ampɔn nyankopɔn deɛ ɔbɔ adeɛ no ɔno na me me gye no to me ho so sɛ wahu because ɔno na ɔbɔ saa wei nom nyinaa nti meda ase sɛ wote me video no na sɛ bio wofe sɛ tu no na meyɛ mepaakyɛw ɛnyɛ sɛ tu no na meyɛ me nso mpɛ sɛ mekyerɛ m'adwen mekyia obiara bye bye.